Pa thau hi u than a chhuak la sal tuk hmm. hmm. ko om na hi thang te a lo on chawa sang khop mai a fit som fit som li fit som li tha aniang hmm. ai na sang khop mai Pasalṭha ho ina an buh venna hmun a ni hei buh hi sangha zinga khawih nasa khawp mai a pui khawp mai hei a a view a han nuam duk duk ve mawle.

Ani hi khawpui lam deuh chuanin an hre awm love. Thu ro, va thu kan tih kha a ni a. A hrang hian lung a ti leng em em mai a. A hma chuanin in bul vel kan han thlo fai a, an ṭam chi te kan han theih hianin an rawn kal duh ṭhin khawp mai a. Amaherawh chu tunah chuanin hei air gun hi a tam tawh em em a. Lo velah leh zin kawng, kal kawng sir vela. An lo awm tih loh hi chu min bul velah hi chuan hmuh mai mai tur a awm tawh lo ni. An rih zawng hi gram zahnih vel an ni ve a, lei lama rannung te nau leh thei rah tla chhar a ei chi an ni. Khulai kham rang khuh mawi hle mai an chim tih ang. Hetiang ang ah tlang maw leh kham rang rek awm ang chi hi ka en hliam mai thei thin lo va. Hetiang ah hei lungte hi ti leng ve thei tlat a ni tih ang ho hian eh bandar ho an awm lo tlat. Tichuanin hei ah lo lamah kan han kal a buh a tam khawp mai a a tlantu pawh an lo tam khawp mai heng pi te te hi rual khatah hianin sawm thum atanga sawm ruk hmun thenkhatah phei chuanin an bawr an tam tak tak phei chuan za chuang fe te an ni a ni. An rin a rin aiin an vawi khat bawh a lo na khawp mai a, sawm ruk chuangin an han bawh hi chuanin buh hi an pet fai hneh ve thei khawp mai. Tam takin buh velna an han khai a, heng hi chuan hlau em em lo ni. Tah tak chuan Pathianin kan buh te veng turin heng mute te hi min pe ve leh a, mute mai ni lo, mu hrim hrim hi lo buh nei ho chuan kah lo kha him ber a ni. He mute hi a rawn kal a hei, man pawh a rawn tum em em lo, a rawn kal vang ringawt hianin an kimkia lo an chhuah san vek a, a piah lam vauah an awm thap mai a ni. Buh vena pit perh chu a hlawk lo, buhin a tuar nasa zawk. helai ah inchhung dung inchhung dung chen inchhung dung chen zet chu um ava hamak tak em tawrh u mahni pawh anga tawng sual reng mai ni hei hi chu hei sanghal hianin a khawih tlu vek mai ni ti chhe vek mai ni hei inchhung dung chen zet mai chuanin khawih a. Êê lamah hian a khawih a, khawih ah khan bal an nawr a, khi lai lo lu lai khin khawih tlu deuh phung bawk a, Lal sanghal a te hi a sual riau mai. Lo neitu te tan chuan sanghal hi chu a buaithlak ve deuh lam chu ni. Tlai lam boruak pawh a nuam ngang mai. Thla sik rim an awm tan tawh a ni heng lamah chuan. Tin, zing lam boruak pawh a nuam ngang mai. Ngaw kan ngaw neih chhun, kan Zoram ngaw chhah te hian mawi sin hei kan la neih chhun te hi kan nungcha la awm chhun chhun te tuar chai ve na. Inheng cha te hi humhalh mai a tawk tawh lo a, an rah tlan te an par tlan te kan zai zawh sak duak tawh a, chuvang chuanin an tlan tur thing rah duh te leh par tlan chi te khang phun kha kan tih tur pawimawh ve tak a ni. Tichuanin ni zungin ngaw chhung an rawn chhun ta a, pheng phelep te hianin ni zung ni sa hi an mamawh em em a, pheng phelep mai bik pawh an ni lo. Duh thana thlawka ei zawng tur chuan ni eng ni zung chakna hian mamawh em em a. Ni zung chakna ti mai ang ni sa hian a in pho ngei ngei ngai thin a ni. Tin ah hei hi ah basking ah sun basking te an ti a ah thisin lumna nei lo ho hian in an ti tlangpui a tang kawng te lai kîng te lai tel te sa tel te heng ho hi ni sa ah a in pho nasa thin em em a ni aw le te.

Tichuan hei khawi chhawl te pawh an lo awm a, heng hi hmuh lo va, tawn darh palh vei darh palh hi a awm duh khawp mai a, engtin nge tikhan nei lian zawk kan tlan chhia duai duai zel mai a ni. Hei pawh hi ka han tawn darh zeuh a, amaherawh chu min seh lo hlo a ni. Hei hi lo en ru aw, eehh die cut a nih hi. Aw slow motion sawi ang Umm. A thla zap hi a rang lutuk a, a rawn thlawh phei dan teh tawng kha. A thla zap kha a rang lutuk a, a rawn uk phei zuai ringawt. Chuanin a ni teh ve thung hi ah suklet kan tih chi, suklet lian chi a ni a. An ni hi chi thum kan neiin ka hria a. Ah suklet velvet ah velvet nut hatch kan tih kha a awm a. Tichuan a ni hi ah. Chestnut bellied nuthatch kan tih kha a ni ve leh a, suk let lian chi a ni mai a. Tichuan a chi thum kan nei han tia nuthatch ni lo kan nei leh ta a, valim chho kha kan nei leh a, khang kha tree creeper kan neih ho nia, thloh ni si lo thing panga bet ve ve bet a kal chi ang kan nih a kha a ni ta a. Chuanin hei hi chepa, chepa hmui zum kan tih kha a ni a, common house shrew True, aw an nia. English in kan sawi tel hi a thenkhat chuan lo ngai theih lo a, kan sawi zel dawn ni, a chhan chu a ni ina research lo ti ve duh tan kha nin a pawimawh em em a ni. Tin an nih hi chep awih awm loh umm thehlei te nen chhungkua an ni lo ni. Hei hi thehlei ve thung chu a ni a, tunah pawh hian in kang trek pil hi an duh em em a, kang trek pil khelin khi khawsak leh tawh a ni. Thilei te hi squirrel an nia che pa erawh shrew S S H E R E W a shrew shrew lam a va har e. E kha hrang hmel ho chin va buai ve kei zawng khi lamah ka lo han lawn ange aw a tih ka ring miah lo tichuan hei vate lal tun kum tuai pawh a rawn chhuak ve a vate lal te hi sava dang hram dan an hriat apiang hi an zir thiam zel a ni. Lei lamah leh thing pang kar vela mi neuh neuh ngaw chhung rila tla chi an ni a, an eizawnna ber pawh a ni a. Tin, thing kawrawngah bun nei tlangpui a, an nei tlangpui pawh a ni lo, thing kawrawngah bun nei a, tui tum khatah pathum atanga pali an nei tlangpui a ni. A pa hi a changa sei em em a, a hnuai lampang a var thung a. Keini ramthla la mi hi min bum fo a ni. Kan sava duh dan ang chi, hram dan kha a zir thiam em avangin. Tichuan hei helai hi sava thlalak har deuh mai, thlauhpui kan tih mai, flame bag flower ah a awih awm loh, flame bag woodpecker kan tih kha a lo awm a. Heng sava hi an ṭi khawp mai a, chuanin a thlawk daih mai, ṭi tih takah a ṭi khawp mai. Awle Pi leh Pu te hei video hi ka rawn dah ri gu thei lo va. A in thlahrunawm khawp mai a, in wild life kan Zoram a nungcha video la awm chhun te ho lah hi kan ropui lo thin si a, kan in hlawh loh chuan in kan chhuak hlei thei bawk si lo a. Amaherawh chu Pathian zarah dam thatna leh hriselna kan nei a, hnathawk thei turin chakna leh hriselna min pe a. Pathian hnenah lawmthu awm lo se. Chuanin Sazaw kha ni e hei a bu dat kha kan chan der mai a. Ka lawma haw ka chak tawh khawp mai a, hei tunah pawh hianin Bawi chung chungin video hi ka rawn siam hrang a, ka awl rei tawh si a. Chuanin thu lawmawm deuh pakhat kan neih chu Pit hring kha in en hlawm tawng a, khakha Conservation Mizoram kum tam tak an lo thawhna leh an lo beih tawhna avangin Mizoram ah an awm ngei a ni tih kan proof thei a, chumi video te chu kan rawn la siam leh dawn ni. Kan call tha ula video thar nen thei anga ranga rawn let leh ka lo tum dawn nia.